Siamai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'n heddiw y pedwerydd o fis Chwefror 2025. Felly, ni mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ymgeisio i mynd sefydlu yr model ar gyfer yr dealltwriaeth y celf wynebwyd um, o the old hacking face fan yma gyda'r er enw Cock Video X, cysylltnod 2B. Oddi wrth yr defnyddiwr neu cyfrif yma gyda'r yr enw THEDM. Felly, beth y mae'r yr, yr model neu rhagdelw hwn yn gwneud yw, mae'n ein creu y fideo oddi wrth y testun. Felly, fan yma mae gyda ni amrywaith o'r yr, yr esiamplau. Er enghraifft, yr un fan yma, sydd um, ar gyfer y disgrifiad, uh, mae'n yr, uh, llong um,

awyr a llithriol yn ysmwyth drwy'r er garped fan yma sydd yn moethus ac yn glas fel hwn ac ef, ar gyfer yr un fan yma, mae'r hwn um, y camera sydd yn dilyn yn ôl yr SUV, yr Heinedig um, gwyn gyda'r yr, y rhac ar y to di, fan yma, neu'r yr clwyd neu'r yr celbren ar gyfer um, y to sydd yn di, fan yma. Felly gyda'r y fideoedd hyn maen yn ddim yn gallu yn genedlaethio y fideo hyd at yr chwe eiliad. Felly ar yr gwefan o'r yr huggingface.xo fan yma mae gyda ni yr ardal um, dan yr pygell o'r spaces neu'r yr gyfodau lle ydyn yn gallu ymprofi yr modelau neu rhagdelwau hyn. Felly fel yma dwi'n wedi uh, mewnbynnu y disgrifiad gyda'r er brawddeg uh, llun uh, ffotograffiaethedig o'r ci a rhedeg trwy'r er bro ar y dydd heulog. Uh, felly, um, dwi'n wedi um, ar gyfer yr troedfedd, ar gyfer yr er

hyd yn hyn wedi cymryd um, bron yr dwy funud um, i genedlaethol ac maen yn dal yn um, cyfrethu ar yr uh, hyfoddiannau hyn. Felly mae'n yn um, ymddengys, mae'n yn cymryd um, ychydig o amser i um, gwneud uh, cyfraith hwn. Felly, ar ôl dros y tri munud, maen nhw'n dal yn parhau i um, cyfreithio, ond um, nid ydy'r unrhyw llun arwrand eto yn arddangos. Felly, um, ar gyfer yr fath o'r er rhagdelwau, um, datrys cyfredol fan yma, felly um, mae'n anghreid rhyw fath o'r er

Felly, a dwi'n meddwl dwi'n mynd i a beth bynnag yn ymgeisio i fynd sefydlu y rhag um, delw hwn um, gyda'r enw coc fideo X cysylltod 2B ar fy cyfrifiadur ac um, yn debygol um, dwi'n meddwl y bydd hwn yn methu i um, mesfydlu neu ei rhedeg ar ôl y mes mesfydliad, ond um, beth bynnag, dim mynd i um, dysgu oddi wrth yr abrafiad. Felly, yn gymwys fel yn yr, yr fideo diwethaf um, anglyn ar yr ymsefydliad o'r tractelw gyda'r er enw'r o'r er SDXL gystal Turbo, felly mae ac rhaid inni um, yn gyntaf i creu yr amgylch rhithiol ar gyfer yr Python ac wedyn i mynsefydlu y llyfrgelloedd hyn ac wedyn i um, yr copio yr cod data ac wedyn i'w rhedeg i mewn yn yr gamgylch cyfreithiol. Felly dwi'n mynd i gwneud hyn yn awr. Felly, yn gyntaf, i greu yr ymgyrch gyfreithiol, mae angen rhaid i ni i marchio i'r pregell ar gyfer yr, yr taflu neu ar gyfer yr Python neu'r uh, pregell rhiant ar gyfer yr amgylchiad rhithiol. Felly, ar gyfer yr, yr gorchymyn hwn, mae angen rhaid i ni i mewnbynnu uh, gyntaf yr gorchymyn Python ac wedyn uh, namin M ar gyfer yr um, enw'r o'r uh, maddolyn, sef um, VENV, sef uh, Virtual Environment neu amgylchedd rhithiol, ac wedyn yr enw o'r er, amgylchedd rhithiol yr nes i, i greu, sef COG, y fideo, ac wedyn X to be fel hwn, ac wedyn ar y gallu uh, mewn osod um, rhif fel uh, dyma'r cyntaf, un, cyntaf dyllangiad, felly uh, rhif 1, ac wedyn uh, pwyso ar botwm ddodiad, fel hwn. Ac wedyn i achros ar gyfer y cyfraith i um, gwblhau. Felly, yn arfer, mae'r hwn yn cymryd uh, munudau. oddeutu uh, dwy funud, felly mae'n yn wedi gorffen um, yn llai nag um, funud. Felly nawr, mae'n rhaid i ni i rhedeg yr er gorchymyn fan yma um, drwy defnyddio'r er taglen um, PIP, sef um, yn sefydlwr ar gyfer uh, iaith glenni Python. Yn gyntaf cyn hynny, mae'n rhaid i ni i um, cymwysio yr er, uh, amgylchiad rithiol, sef um, yn gyntaf mewn bennu yr symbol yr clan a talnod, ac wedyn y gwagle, ac wedyn y dot blaen slais, ac wedyn yr enw o'r yr, uh, pregell ar gyfer yr amgylchiad, cog fideo X 2B1 ac wedyn yr pysgell scripts ac wedyn yr enw'r o'r gorchymyn sef activate fan yma fan hwn na'r mae gyda ni yr gar yn yma sef yr enw'r o'r amgylchedd rhithiol i mewn yn y cronfachu crwm fan yma sydd yn arddangos um, er ni'n mewn yn gyfredol i mewn yn yr amgylchedd rhithiol ac wedyn yr yn gallu um, morio i mewn yn yr amgylchedd rhithiol fel hwn Ac wedyn ar y gallu um, gludo mewn y gorchymyn o'r blaen, sef yr un fan yma, ar ochr chwith. Mae hwn. Ac wedyn i bwyso ar y botwm ddodiad.

Felly, fan yma rydyn ni'n gallu creu uh, pellach newydd ar gyfer y cod taliad, ac er enghraifft uh, rhywbeth fel uh, gyda'r enw'r uh, def, er enghraifft, ac wedyn yna fe, a rydyn ni'n gallu um, creu y fel cod taliad fan yma, ac wedyn, i mewn yna fe, a rydyn ni'n gallu um, copio ac yn um, um, glido uh, cod taliad oddi wrth yr enghraifft hwn, oddi wrth yr uh, wefan swyddogol ar gyfer yr model neu rhagdelu drwy glicio ar yr eicon fan yma i'w gopio i mewn yn y doced fwrdd fan yma ac wedyn i'w ymgludio mewn fel hwn. A dyna ni. Yn i'w achub. Felly, os ydyn yn um, edrych i mewn yn y cwntad yn yma, felly mae'r uh, disgrifiad yr hynod o gymbledd, felly os ydyn yn y trach na defnyddio'r un yma, os ydyn defnyddio un jyst yn uh, semlach, felly gyda'r er, uh, dim ond yr panda wedi ei gwsgwyd i mewn yn y siaced um, bychan coch gyda'r er, uh, het um, Mân, ac yn ystedd ar yr ystol yn bren i mewn yn yr coedwig o bambŵ sydd yn um, dawel fel hwn. Felly, dyma'r y disgrifiad ac a gefyr y rhif neu nifer o troedfeydd yn gallu leihau hynny oedd wrth y 50 i 1 fel hwn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu uh, rhedeg y codiadau hwn sydd yn allbynnu a fideo i'r ffal um, i mewn yn y gell credredol gyda'r enw output.hp4. Felly dwi'n mynd i achub y ffel fan hwn ac wedyn i rhedeg uh, trwy mynd fyny y gorchymyn Python ac wedyn gwagle ac wedyn main.py fan hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad

Mewnforio y llyfrgelloedd angenrheidiol hefyd. Felly, um, yn arfol, mae'r hwn yn gallu um, cymryd hyd at um, 8 awr. Felly, rydyn ni'n mynd i um, adael yr cor hwn i rhedeg ac wedyn i dacwyl ar ôl ychydig o oriau. Nawr, ar ôl oddeutu yr 8R, mae'r uh, llyfrgelloedd wedi eu llawrythyd. Um, ac wedyn, ar ôl hynny, mae'n ein dechrau i rhedeg y cod taddiad, ond fan yma, mae gyda ni uh, neges gwas i mewn yn y cod taddiad. Os yr yn, yn torri lawr fan yma, Um, a'r allbaniad oddi wrth y um, rhedeg o'r y cod hwn, mae'n e'n dweud mae'r y, y TS tokenizer yn erfyn y sefydlell gyda enw sentence piece, ond a nid oedd yn ei yn ei darfod i mewn yn yr gamgylchiad. Mae angen rhaid i gwirio yr hyfforddiannu i mewn yn y dudalen fan yma. Felly dyma'r yr dudalen wefan ar yr GitHub um, grybellwyd i mewn yn y neges gwaith yma gyda'r yr, uh, enw o'r taflun um, sentence piece o ddi wrth Google ac mae hwn y tokenizer neu'r uh, tokeneidwr um, sydd yn yn drin ar yr rhaniadaethu o'r y testun um, os ydyn ni eisiau i um, drin rhyw fath o'r er, uh, maint sylweddol o'r testun, felly mae angen rhaid i ni defnyddio rhyw fath o'r or offeryn i yr uh, rhaniadaethu yr uh, testun ar gyfer y cyfreithiad um, o'r er, meddylwedd. A felly fan yma mae'n dweud a mae'r hwn ar gael i mewn yn y ffyrdd o'r allefgell oddi wrth y pip, sef yr nesefydliwr y, neu yr rheolwr ar gyfer yr pecynnau ar gyfer Python. Felly, anglyn ar yr pecynnau ar gyfer y Python neu llyfrgelloedd, a rydyn gallu um, llagwytho ac um, ei nesefydlu, a rydyn gallu um, rhyw i'r uh, wefan fan yma gyda'r cyfeiriad o'r PE

Felly, os ydym eisiau i yr mynd sefydlu y llyfrgell Centerpiece mae ac rhaid inni i rhedeg y gorchymyn fan yma, sef pip install Centerpiece. Felly wedyn, os ydym yn, yn rhedeg y gorchymyn pip show Centerpiece fan yma, fel hyn, i arddangos um, y manylion o'r er, gell hwn a'r uh, cyfrifiadur hwn. Felly mae'n dweud nid ydy'r er pecyn hwn um, wedi ei um, canfod ar y uh, llyfrgell ar y cyfrifiadur hwn. Felly nawr yr yn gallu rhoi crymyn um, pip install sentence piece fel hwn. Ac wedyn achos um, ateb hyn i um, gyflawni. Felly, maen nhw'n wedi um, gorffen ar ôl eiliadau. Nawr, os ydych chi'n unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn fel o blaen, sef Python, ac wedyn main.py, ac wedyn piso ar y botwm doddiad, fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni uh, neges gwell arall sydd yn dweud um, nid ydy'r uh, torch wedi ei cydnwynperd gyda'r er, y cwta wedi ei um, gallogwyd. Felly, fel wrth yn meddwl o'r blaen, felly, oherwydd nad ydy'r er, cartyn yn fideo wedi ei mysbydlu ar y cyfriadau hwn, felly, wrth yn disgwyl ar gwell neu um, perthnasol i'r er, um, diffyg o'r cardyn NVIDIA. Ac mae'r uh, neges gwell hwn um, ynglyn â'r y CUDA, um, sef uh, technoleg sydd uh, perthnasol yn i'r NVIDIA, yn perthnasol i'r diffygrwydd o'r er, er, diffyg o'r cardyn NVIDIA. Felly, dwi'n mynd i dachwelyd i'r cod tadiad fan yma. Ac wedyn os yr yn, yn um, chwilio ar gyfer y defnyddiad o'r llinyn CUDA, mae'n yn, yn bodoli dim ond yn yr um, un lle o'r ddadban yma ar y llinell stadeg 3. Felly, beth ar yn gallu gwneud yw, um, ar yn gallu, efallai, dweud, um, ddim yn gwybod um, os ydy'r hwn yr dadrysiad um, cywir, ond mae'n hwn ddim ond yn um, rhywbeth yr yn, yn gallu um, arbrofi, mae hwn yn hollol um, yn arbrofiadol, felly dwi'n gallu um, newid yr coda i XPL fel hwn, ac wedyn i'r achub, ac wedyn i'w alfredeg fel hwn. Unwaith eto, mae gyda ni yr e neges gwach fel o'r blaen. Felly nawr, ar ôl ychydig o'r archwiliad, dwi'n wedi yr um, mynosod um, ychydig o'r er, y newidiadau i mewn yn y cod tadiad. Um, yn gyntaf, dwi'n wedi sylwi bu mas y uh, llinellau um, sydd yn um, llwytho i ffwrdd yr er,

perfyfiad o'r yr, yr cofn yma, neu o'r yr XP yfan yma, oedd wrth y Task Manager neu y rheolwr yr gorchwelion. Felly ar gyfer yr XPO, mae'n yn rhedeg ar yr 100 y cant fan yma, ac hefyd ar gyfer y cof, mae'n yn rhedeg ar yr 95 y cant oedd 80. Felly, nawr, um, does dim unrhyw neges gwell eto. Um, felly, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu achos ar gyfer y cyfraith hwn i, um, i orffen ac wedyn um, gweld os mae rhyw fath o'r uh, neges gwell yn arddangos yn ein um, nad ydy. Felly, can i'n gweld? Felly nawr, ar ôl oddeutu bron awr, mae'r uh, cyfarwaith yn dal yn uh, weithio, ond um, anglyn ar yr um, gyntaf um, um, traedfael, yr un fan yma, ar gyfer uh, cyfreithio o'r fideo fan yma, a maen nhw'n wedi um, cyflawni 100 y cyntaf um, traedfael fan yma, ar ôl oddeutu bron awr, ac os ydych yn edrych ar yr defnyddiad o'r yr adnoddau ar yr cartreddwedd fan yma, felly fel dych chi'n gweld, mae'n nhw'n um, wedi defnyddio 100 y cant o'r yr XPU, ac ynglyn â'r cof, mae'n nhw'n uh, wedi defnyddio bron 100 y cant holl amser, ac ynglyn â'r yr, yr Datganiadau o'r gofod ar y dystcaled, mae'n yn edrych yn hynod o brysur, a felly um, dwi'n meddwl yr yn gallu um, um, gadael hwn i barhau i redeg, uh, efallai am um, awr uh, erach neu o ddeutu ac wedyn yr yn gallu dachwelyd ac edrych unwaith eto. Felly nawr, ar ôl oddeutu yr ddau ar arall, mae gyda ni yr neges gwell arall sydd yn dweud uh, fan yma mae'n ein eisiau uh, llyfrgell um, gyda'r enw OpenEgv, felly um, nad oes yr llyfrgell um, yn ei darfod yn eich ymgylchiad. Da chi'n gallu ei mesfydlu gyda'r pip, gyda'r uh, gorchymyn pip am install OpenExv, gyswllt not Python. Felly os yr yn edrych ar y gwefan um, pe.org felly, ac wedyn os yr yn, yn um, gwneud yr uh, archwiliad neu achwiliad ar gyfer yr hyn, felly dyma'r uh, llyfrgell yr OpenExv Python ar gael wrth um, drwy'r uh, rhedeg yr Meddalwedd pip Felly dwi'n mynd i rhedeg hwn drwy rhedeg y gorchymyn pip install open xv cysylltu not ac wedyn Python ac hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad unwaith eto ac hwn Ac wedyn, nawr, ar ôl oddeutu munud a hanner, mae'r yr OpenXV Python wedi ei sefydlyd, ac wedyn dwi'n mynd i arwedig yr un gall mynd bar o blaen, sef Python main.py fel hwn. Ac wedyn, efallai mae angen i achos yr dwy ar arall a gefyr hyn i um, gyflawni neu i derfynu gyda rhywfath o neges gwall unwaith eto. Cawn ni'n gweld. Felly, fan yma, dyn wedi gadael yr cyfraith i weithio drosodd y nos, ac nawr, um, yn y bore, dyn wedi dychwelyd, ac dyma'r yr cyfraith wedi ei gyflawnwyd, heb unrhyw uh, neges gwarch o gwbl, ond um, gyda'r y neges sydd yn dweud uh, mae'n yn argymell i defnyddio'r uh, llyfrgelloedd um, Export to video, neu i allforio i fideo, gyda'r uh, llyfrgelloedd um, Image I.O. ac hefyd Image I.O. cysylltnod um, FFmpeg fel yr, yr ochr um, cefn.

diffusers yn yr ystyr o'r yr anrenwyr neu'r yr gwasgwarwyr. Felly nawr, os ydych yn edrych un yn, yn y bygell um, ar gyfer y cod hwn, um, mae gyda ni yr fel newydd gyda'r yr enw output.py MP4, sef yr ffael ar gyfer y fideo. Felly nawr, os ydyn yn clicio arno fe fel hwn, Felly, mae'n yn rhedeg yn yma, ond mae'r uh, sgrin yn hollol di, oherwydd dwi'n meddwl um, y rheswm cysylltig neu busnesol i'r er, um, neges um, a ddangswyd ar y sgrin, sef oherwydd um, nad oedd y llyfrgell anghreidiol ar gyfer yr er, image EO neu'r uh, image um, i o gysylltnod FFmpeg, felly roedd angen rhaid ar gyfer yr cod fan yma i ddefnyddio y llyfrgell um, ar gyfer yr OpenEdfi hanesyddol. Felly dyma'r rheswm ar gyfer yr sgrin di. Felly nawr, os yr ydych gweled i'r yr gwefan ar gyfer yr, yr archwiliad ac gyfer chwiliad o'r llyfrgelloedd ar gyfer Python, sef py.org, ac wedyn um, gwneud yr chwiliad ar gyfer image EO. Felly dyma fe, fan yma, mae'n yn ar gael um, pan o'r dyn yn defnyddio yr uh, taglen uh, pip i um, mewn sefydlu a llyfrgell ar gyfer Python. Ac hefyd, os ydych nawr yn um, archwilio, neu chwilio ar gyfer image i o, gysylltwch nod ac wedyn FFmpeg fel hwn. Felly mae hwn ar gael hefyd. Felly dwi'n meddwl yr cam nesaf yw, uh, mae angen rhaid i ni i um, Mae'n sefydlu y llyfrgelloedd hyn, ond cyn hynny, dwi'n mynd i um, addasu yr cod nad yn ychydig, dwi'n mynd i rhoi yr argraff nod neu'r arfaeth o'r uh, didiad amser yn y cod taddiad, fel yr yn gallu um, gwybod uh, maint o amser ar gyfer yr rhedeg o pob rhanbarth o'r codiadau fan yma. Felly ar gyfer hyn, mae ac rhaid i ni i mewn fforio yr uh, llyfrgell ar gyfer yr amser ac hefyd y uh, dyddiad ac hefyd yr llyfrgell ar gyfer amser fel hwn. Ac wedyn, ar y dechrau, yr yn gallu um, arbennu, neu yn unig yr llyfrgell ar gyfer y amser a dyddiad. Ac wedyn, yn gyntaf, mae angen i, um, i yn benodi i mewn yn yr, yr afiolyn gyda'r enw naw, fan yma, yr amser a dyddiad cyfredol fel hwn. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni i allbynnu hwn. Fel hyn. Ac wedyn i ffibrodweddu yr amser a dyddiad. Fel hwn. Ac wedyn, gwneud yr un peth, sef i allbynnu yr amser a dyddiad i mewn cyn yr y gorchymyn nesaf, fel hwn, ac hefyd fel hwn hefyd. un ar y diwedd. Fel hwn. Ac wedyn i achub y ffel, fel hwn. Ac wedyn nawr, a rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchmynion i um, sefydlu y llyfrgell roedd anghreidiol yn gyntaf, image i o. fel hwn. Pip. Install. Gwacle ac wedyn image i ôl fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn yr image EO cysylltnod. Ac wedyn FFmpeg fel hwn. Ac wedyn pwyso ar bod yn dodiad fel hwn. Ac nawr, mae angen rhaid i ni i alrhedig yr, yr rhaglen hon, sef Python, ac wedyn main.py, ac wedyn i bwyso ar y botwm ddodiad. Felly, union yn y ffyrdaeth o'r yr dyddiad, felly mae angenrhaid i ni i yr ymenosod y dwbl dyfynod neu y dybynod yn y, yn y fe fel hwn. Fan yma hefyd. Ac hefyd, fan yma hefyd. unwaith eto i allu bod fel, ac wedyn i rhedeg yr gorchymyn input data fel hwn. Felly nawr fan yma mae gyda ni uh, dyddiad ar amser, felly uh, mae'n yn um, dechrau ar yr uh, 39 munud ar ôl 9 o'r gloch yn y bore, felly rydyn gallu gweld um, y maint o'r amser a mae'n yn yn cymryd i yr cyfreithiau ar y pob un o'r rhanbarthau. Felly cawn ni'n gweld ar mynd i dachwelyd yn hwyrach. Felly nawr, ar ôl oddeutu yr un awr a hanner o gyfarweithio, mae'r yr rhaglen hon wedi cyflawni. Felly, fel um, da chi'n gweld, uh, mae'r yr rhaglen yn dechrau ar yr uh, 39 munud ar ôl 9 o'clock yn y bore, ac wedyn mae'n yn gorffen am 51 munud ar ôl 10 o'clock yn y bore hefyd. Felly, Roedd hynny yn cynnwys yr un awr a deuddeg funud. Ac wedyn, os yr edrych union yn y pregeth ar gyfer yr codiadau hwn, felly dyma'r yr fel ysgrifenedig gyda'r enw output.mp4, ond y tro hwn, am pan yr ydyn yn um, chwarae y fideo fan yma, felly yr ydyn yn, yn cael yr un sgrin sydd yn hollol ddu fan yma. Ond dwi'n sylwi, yym, ar y dechreuad o'r yr yr fideo fan yma, dwi'n gwybod, yym, dwi ddim yn gwybod os mae'r hynny yn arddangos ar yr fideo, ond mae gyda ni ychydig o'r yr lliw sydd yn yn o'r yr ychydig yn goleu ar y dechreuad. yn yma ar yr ochr felly am dyn ychydig yn gobeithiol gyda'r hwn yn fwy nac o'r blaen. Felly nawr, os ydyn yn dacwelyd i'r cod tadiad, fel hwn, ac wedyn, a gefyr yr enw'r o'r ffael allbynedig ac yn y gallu er enghraifft yr mewn ysod y dyddiad ac hefyd yr amser ac efo hwn. fel hyn. Ac wedyn, yn, yn rhaid nac yn defnyddio dim ond yr un o'r um, rhaid far ar gyfer yr gwasgariad neu'r er angrynhoiad o'r, or fideo os ydych chi'n er enghraifft defnyddio yr 5 rhaid fab fel hwn, ac wedyn nawr os yr dyn yn achub a fel, ac wedyn unwaith eto yn anirhedeg, fel hwn. Felly nawr, uh, mae'n ein dechrau am oddeutu y chwater um, wedi un o'r gloch yn y prynhawn, ac wedyn, efallai os yr yn, yn defnyddio nawr yr Pum, am troedfa yn hytrach nac dim ond yr un efallai, a fe alle hynny yn cymryd hyd at pum neu chwech awr yw'r goflawni, i'w gyflawni, ond cawn ni'n gweld. Felly allwn ni mynd i dychwelyd yn hwyrach ac edrych am ar yr cyfraith hon. Felly nawr, ar ôl oddeutu y pedwar awr, mae'r uh, rhaglen wedi gorffen, ond mae gyda ni yn neges um, gwell fan yma sydd yn perthnasol i'r allbaniad o'r yr enw o'r yr fideo fan yma. Felly nawr, os yr yn, yn um, agor y ffeil fan hwn, sef main.py, Ar hwn berthnasol nid yw'r yr, um, AI neu AI neu y dealltredd cyfredol ond i'r yr, um, enwi o'r yr ffel ar gyfer yr fideo, felly mae'r hwn yn anghywir oherwydd erdyn yn

amser ac hefyd y dyddiad fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i Acib a Fel. Ac wedyn unwaith eto, mae archain rhaid i ni i galw y ffyrthiant unwaith eto, sef python main.py, ac bydd hwn yn cymryd oddeutu y pedwar awr arall. Felly, rhaid mynd i dachwelyd ar ôl hynny. Felly nawr, ar ôl oddeutu 3 awr, mae'r er, er raglen fe, um, wedi um, gorffen. Um, Maen nhw wedi cymryd um, um, gwmwys um, y 3 awr ac uh, wedyn yr er 12 uh, munud. Felly, um, os yr yn edrych i mewn yn y bygell ar gyfer y rhaglen hon, felly fan yma mae gyda ni yr uh, fel ar gyfer y fideo newydd gyda'r uh, dydiad ac hefyd yr amser. Ond pan ydyn yn chwarae y fideo hwn, felly dyma'r uh, canlyniad. a dyn yn gallu um, gweld um, dim ond yr y sgrin gwerth gyda ychydig o'r y cylch neu yr y pel neu ffyrdd i mewn yn y canol sydd yn crwn. Felly, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer yr Pwriad fan yma yw oherwydd ydyn dim ond yn ambenodi neu gosodadu yr nifer o dramfeydd ar gyfer y cenedlaethwr o'r fideo i fod yn bump, yn arferol maen nhw'n yn argymell yr y 50, ond os ydyn yn yn gosodadu y 50, fe fyddai hyn yn cymryd hyd at efallai yr 48 o'r oriau ar yr cyfrifiadur hwn heb y cardyn enfediar. Felly, ar y pwynt hwn, beth dwi'n um, meddwl dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i um, adolygu yr cod dadar unwaith eto, ond ar hytrach nag i um, defnyddio yr nifer o'r uh, troedfedd i fod yn um, pimp, efallai rhaid gallu um, defnyddio neu ambenodi um, y nifer o'r uh, troedfedd i fod rhywbeth fel yr uh, ugain. O hwn. Ugain. Ac wedyn, ar gyfer y uh, disgrifiad o'r uh, fideo, sef yr uh, cymell o'r Bydd y fan yma, efallai, a rydyn yn gallu defnyddio yr un cymell uh, fel o'r yn defnyddio ar gyfer yr uh, genedlaethio o'r lluniau gyda'r y ci yn rhedeg i mewn yn yr bro. Felly nawr, ar gyfer y cymell, mae gyda ni y disgrifiad yr olygfa'r ffotograffig o'r gi yn rhedeg i mewn yn y bro ar y dydd heulog.

y gall hynny yn cymryd hyd at oddeutu deuddeg awr neu mwy i um, gyflawni. Felly nawr ar y pwynt hwn dwi'n mynd i Aki Pathel, fel hwn, Aki Amadal, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg unwaith eto y Python main.py, fel hwn, ac wedyn um, mae angen rhaid i achos oddeutu deuddeg awr, dwi'n meddwl. Felly, rydyn ni'n mynd i dacwelyd ar ôl hynny. Nawr, ar ôl oddeutu yr 7 awr, neu i fod yn gymwys ar ôl yr, yr 7 awr ac um, un funud, mae'r rhaglen um, wedi um, cyflawni. Ac um, os yr edrych i mewn yn y pellach ar gyfer y codiad fan yma, mae gyda ni ar fel fideo newydd fan yma, um, gyda'r er, yn y maint o'r er, 2 uh, megabyte. Felly os ydych chi'n yn clicio arno fe, beth sy'n digwydd? Felly, fan yma, mae gyda ni uh, fideo o'r ci yn rhedeg i mewn yn y bro um, yn y dydd heilog. Ac um, dwi'n meddwl um, Ar gyfer uh, maint o troedfeydd sydd um, dim ond ugain, oherwydd maen nhw'n yn argymell os ydyn eisiau i uh, genedlaethio yr fideo, maen nhw'n argymell i ddefnyddio yr, yr 50 o troedfeydd, ond os dwi'n yn gwneud hynny ar yr cyfrod hwn, fyddai hynny yn cymryd o ddeiti yr hyd at yr 24 o'r, yr oriau. Efallai dwi'n gallu um, prawfholi neu ymgeisio gyda hynny yn hwyrach. Ond beth mae hwn yn arddangos yw um, os dwi'n yn hollol um, difrif anglyn ar uh, cynadleiddio o'r fedoedd trwy'r yr AE neu yr a dalltwriaeth cyfredol, felly mae'n allwraig i mi i ddefnyddio'r caledwedd gyda'r maint o'r pŵer i mewn yn yr cyfreithio, i mewn yn y prosesu sydd yn gyfaddas ar gyfer yr gorchwyl oherwydd dwi'n yn teimlo mae'r at saith awr ar gyfer yr chwe eiliad o fideo yn yn ychydig yn rhy um, araf i dweud y gwir, yn ychydig yn rhy hir. Os ydych mynd i, um, er, er enghraifft, i genedlaethio y fidwaith ar gyfer cwsmeriaid, felly dwi'n meddwl um, mae'r er, saith awr ar gyfer y chwech eiliad yn hynod, hynod o'r amgynhyrchiedig. Ond os ydyn yn, yn, yn siarad ynglyn ar yr agwedd o'r llun, felly ydyn yn gallu, um, ar y foment, dwi'n gallu ar y cyfrifodydd hwn um, fel a dangoswyd i mewn yr fideo o'r blaen yn gynadleithiwr yr llun um, sefydlog yn gyflym i mewn yn yr eiliadau, ond os ydyn ni eisiau i wneud yr un peth ar gyfer y fideoedd, mae'r hwn yn cymryd yr oriau. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae y fideo hwn yn digon hir. Um, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ar eich wedi mwynhau ac yn ei darfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach, a hwyl!